Rava dôly ny retra retra ze midisadisa retra fa barea dôly ny malegasy zao zava dehibe zan ka rorotika eto miresaka barea ntsika mba andefa message kely aza zany an aminy fitondrana indrindra indrindra fa am president de la republique sady isaorako manokana eto izy an satria aminy fanomezana goavana be na nomeny ny Barea satria iarahantsika mety fantatrareo fa tsy ampy cent soixante mille euros ny budget ny Barea andehanana any andehanana any andehanana any an-kany andehanana any Egypte nanomezana an'iny sept cent millions d'ariary iny mi-boucler ny budget an'i Barea raha tsy izany tsy afaka tsy tsy afaka ny budget ity. Izay angamba aloha message anankiray. Dia message anankiray koa tiako alefa dia hoe iaraha mahalala izany a ny ny zavatra teraka ny réussite sportive amin'ny firenena anankiray a io miteraka an'io miteraka an'io enthousiasme sy ny unité nationale io. Ho atsy ho atsy hisy fifidianana président an'ny Fédération Malgache de Football. Tokony efa hieritreritra daholo izany mpitia baolina kitra ahoana ny fomba izany mba hazahoantsika olona mendrika sy afaka hitondra avo hihanohy an'izao zavatra efa ataon'i Barea amin'izao fotoana izao. fa tsy tokony hihemotra intsony izany tsika, qualifier indray mandeha tsika tokony qualifier foana, tanjona coupe du monde deux mille deux mille vingt tokony ho any tsika tokony efa any tsika satria rehefa vita io can io a tokony tafiditra eo amin'ny au moins any amin'ny trente top trente ny equipe africanina tsika. Tokony tafiditra ny top tropes fa ao amin'ny classement fifa tsika zao a cent huit cent huitième tsika classement fifa il y'a trois ans tsika cent quatre vingtième zao tsika cent huitième vita io can io a amin'izao résultat tsika zao a hiakatra any amin'ny tsy fantatra ny quatre vingt soixante dix soixante tsy fantatra tsony a fa sûr fa tafiditra amin'ny top trente tsika eny donc be da be zany chance tongavantsika any amin'ny

Domy inona zany e? Zany hoe ny malagasy zany milalao. Ary ny arbitre dia ilay arbitre an-tsara dia hita hoe arbitre tsy nangalatra. Zay zany ny tena marina. Tena nandeha am-pahamarinana ilay arbitre ary le faute rehetra rehetra hitany fa zany hoe ny erreur an'ilay arbitre teo tokony efa nisy carton jaune nivoaka ho an'i Nigeria. Zay fotsiny. Inona moa no teneniko fa zao an, faly tsika rehetra aloha fa hoe. Mitarika isika Malagasy occasion anankiray dia matintsika saika mbola nafaty teo i Faneva izay manahirana antsika rehetra rehetra fa zao imposer tsika rythme be mihitsy le Nigeria tena zay sady le solidarité miboaka eo ambony terrain zany tena tiako e! Ny votsy tratsy dia miditra indray. On est des morts la fin dans ce match. Ry Ravelontsôna, ahoana ny fahitanao an premier mi-temps iny? Domine tsika, manana avantage tsika izy roa. Enao en tant que journaliste, ahoana ny fahitanao azy? Tena za dia mitovy amin'i Charlot an, zany hoe ny techniquement individuellement zany ny. Mpilalao malagasy zao an efa manana ny niveau ana competition continental, mondial. Eo amin'ny condition physique an satria aza adino les joueurantsika ireo an io an sport collectif zany hoe ny sens tactique ze inculquer ny entraineur amin'ny le onze de depart antsika, sy ny ny adaptation an'le boaikelintsika en fonction an'le adversaire zany hoe efa psychologiquement le joueur ntsika efa vonona araka tenenin'i Charlot hoe mort fa tena ho tena harcelen'ny zalahy zany le princine zany manomboka zay ny defense voalohany a any amin'ny premier rideau any amin'ny ligne offensive antsika manao princine voalohany fa quatre va dix minutes ny lalao dikan'izany hoe raha vao manomboka ny deuxième mi-temps Ka tsy miankeseha daholo tsika ao anatin'ny lefefa kady voalohany a dia voatazon'ny boaikely io. Eo ny mampatahotra satria ny condition physique no mitondra an'io mi-conditionner hoe atazona an'io score io ve tsika. Fa raha io niveau io a tena very ny Nigeriana, tena very. Ho antsika izay mahalala ny parcours n'izany Nigeria izany hatramin'ny andron'ireo coach mpanao coupe du monde a fa tsy nampoizy ohatran'io mihitsy le niveau ana Malagasy. Breziliana kely aty Afrika isika raha io niveau antsika io. Dia côte soif izy io ka enga anie hatanjaka ny boike fa za matoky izy hoy za malagasy eh! Barea sa tsy barea?

dia afaka manakena foana fa ny nataon'ny entraineur androany rehefa rehefa misy moa fandresena dia ny joueur fa rehefa misy ny faharesena dia ny entraineur mais félicitation raha za no mitsara en tant qu'entraineur dimy ambin'ny folo taona teto frantsa dia ny entraineur no féliciteko aho fa tsy ny joueur ny iraika ambin'ny folo teo ambony terrain Ny asa adino tompoko ô! Ny ny foot a, football a, dia iraika ambin'ny folo ny ambony terrain. Raha ray fotsiny manao baolina eo a, raisiko raisiko exemple ny ekipan'i Argentine. Raha ohatra ny hoe Messi fotsiny a, tsy nahazo niniana ange Argentine e! Tsy nahazo niniana Argentine. Fa le iraika ambin'ny folo a no tokony ho jerentsika, le iraika ambin'ny folo no lalao a, le iraika ambin'ny folo namono tena a, le iraika ambin'ny folo a tia an'i Madagasikara no jerena dia jereko ireo vokatra.